Wieħed minn hu Father Manuel Aquilina. Twilit Santa Vendra, għamilt għaxar snin hemmhekk, kont dejjem mal-Karmelitani. Imbagħad wara għaxar snin missieri, għax hu bennej, bena Birkirkara u tlajna l-familja kollha hemmhekk. Hemmhekk sirna midħla tat-Tereżjani Jiena bdejt ninġibed lejhom, sirt abbati, sadanittant bdejt inħoss il-vokazzjoni. Għall-patri, dak iż-żmien diġà. Għall-patri, eħe. U kienu qaluli jekk tixtieq tkompli, issa naħduk Bormla il-postulantat. Jiġifieri ġejt hawnhekk wara tliet snin Bormla. Bdejt immur l-iskola De La Salle, għamilt il-Form 4 u Form 5. Imbagħad, meta spiċċajt l-iskola, bdejt in-novizzjat, għamilt sena novizzjat hawnhekk. Dak iż-żmien kienu jqaxxrulna rasna. Kif spiċċajt in-novizzjat? Qaluli issa ħa tagħmel il-filosofija l-Ingilterra. Hemmhekk kellna kunvent u għamilt il-filosofija hemmhekk sentejn. Wara qaluli issa għal Dublin ħa tibda t-teoloġija. Għamilt sena u nofs hemmhekk. Bdew jiġuni d-dubji u ddeċidejt li noħroġ. Bdiet il-ħajja iebsa mbagħad u dak iż-żmien issib ġob ma kienet xi ħaġa faċli. Imma bdejt u bdejt f'lukanda San Ġiljan bħala receptionist. Imbagħad eħem kien hemm din it-tfajla, Katie. Kont nammiraha, kont naraha tifla tajba hekk, meqjusa, mhux minn dawn li tħobb titkellem ħafna, u nġbidt lejha. Badna noħorġu flimkien. U wara erba' snin iżżewwiġna. Missieri għeni biex bnejna id-dar, ġifieri. Ġifieri mbagħad meta mietet Katie, wara kemm dħalt għal patri mbagħad? Wara xi erba' xhur u nofs. Jiena kont imbagħad xorta bqajt għalkemm miżżewweġ, bqajt close ħafna mat-Tereżjani u kont terzjarju, għamilt terzjarju xi erbgħin sena magħhom, ġifieri. Però li ġara kien li meta mietet u s-superjur, tat-Tereżjani kien ġie wkoll għall-funeral, kont ċempilt biex nirringrazzjah. U dan waqt li konna qegħdin nitkellmu ftit qalli, Missek tiġi magħna inti? U jien għedtlu, Imma intom tridu n-nies juh, jiena kelli 74 sena, kont inħoss ix-xewqa fija, imma imbagħad bdejt inħoss li għandi immur nitlob id-direzzjoni spiritwali u qed ngħidlu x'ġara u ma ġarax. U dan għalli Patri Piju kien. Għalli interġa' staqsih u kont qed nitlob bil-kirkara qed tissek nidħol fis-sagristija u nsibu hemmhekk lil Provinġan li mhux suppost ikun hemmhekk. Għadd sinjal li l-Mulej qed ikellimni u jrid xi ħaġa minn għandi. U dħalt U kif dħalt insibu ma' wiċċi. U ma nafx sellimtlux sew, imma naf li għedtlu, isma' inti qed tiċċajta meta għedt li lili ehm, biex nidħol magħkom nerġa'. Għallu le ma kont qed niċċajta. U bqajt naħseb ftitek, għamilt xi 15, eh, niddixxerni. U mbagħad iddeċidejt. Irranġaw il-ġurnata kienet it-30 ta' Mejju Meta dħalt hawnhekk ta' 201 Għamilt sebat ijiem eh, postulantat, imbagħad bdejt in-novizzjat. Imbagħad, imbagħad wara wara li għamilt in-novizzjat, ehm, sena wara għamilt il-professjoni sempliċi. Sempliċi. Kont nattendi l-università għal kors ta' teoloġija, kienu għamlu li kors speċjali għalija. Ah, ah, ah, ma tistax id-dum daqsek. Il-tfal tija kif ħadu? Għandek tnej bniet, u xek? Eh, għandi tnej bniet u għandi tlet neputijiet. Pero fil-bidu, fil-bidu kienet ibsa, għadhom kif jitilfu l-ommum. Aha, jitilfu l-missierhom u kollu. Għax jiena kont ngħinhom ħafna, anka ġifieri meta Katie kienet ħajja. Kont immur l-iskola, noħodhom l-iskola, ngħin anka fit-tindif għax huma jaħdmu kienu allura kienu jsibuha diffiċli daqsxejn. Imma Imbagħad mexxejna, mela l-ewwel urewni ishom li ta' speċi jiena f'sessija u dileta. Imma mbagħad meta tilhom isma' ħares u rrepetejta ħafna drabi li jiena lilkom qed impartatkom ma' Ġesu biss, ma' ħadd iktar għax lilkom inħobbkom. u nħobbkom ħafna. U meta għidtilhom hekk, bidlu l-idea mbagħad u għenuni ħafna ġifieri.